Ɛha yɛ Approved TV ɛna afei nso mosan ti bi fa Madres FM. Yɛfrɛ me Antwi Agyei Manu. Ɛnɛ dwumadi a yɛbɛdi no yɛato no din sɛ Twi Adverb, Twi Adverb anaasɛ ɔkyerɛfoɔ anaasɛ ɔkyerɛfoɔ. Ɛno ɛne dwumadi a yɛbɛdi no ɛnɛ da yi. Yɛsan frɛ me Antwi Agyei Manu. Na dwumadi wei Chief Executive Producer yɛ Francis Kazizonu na afei Lovin Mix na Yaa Asamoah. Yɛnkɔ na yɛnkɔhwɛ yɛka sɛ Twi adverbs anaasɛ ɔkyerɛfoɔ a, yɛbɛdi kan aba English mu ɛkwan a adverb, yɛka sɛ adverb koraa ɛne dɛn ɛwɔ English mu ansa na yɛatumi de aba Twi mu. Mo a moahwɛ previous videos no nyinaa no, yɛakenkan adverb de ne ho nkura no, but nouns ne pronouns no nyinaa kenkan. Nti nnɛ no, baabi a yɛadu so yɛ adverb, twi adverb, anaasɛ ɔkyerɛfoɔ. Wode adverb ba twi mu a, ɛkyerɛ sɛ ɔkyerɛfoɔ. Nti ne no ne adesua a yɛbɛsua no nnɛ. Nti mo yɛnkɔhwɛ, yɛka sɛ adverb koraa ɛne dɛn ɛwɔ twi mu, ɛwɔ English mu?

Nti ɛno ne adverb. Nti nnɛ no yɛbɛhwɛ wɔ Twi mu na ansa na no yɛnhwɛ types of adverb sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛtumi anya kra no yie. Yɛhwɛ types of adverb no yɛwɔ manner, yɛwɔ place, yɛwɔ time, yɛwɔ frequency, yɛwɔ degree, yɛwɔ probability. Nti no ɛnnɛ no. Yɛbɛhwɛ no Twi mu maako maako maako maako, mana no wode bɛ Twi mu ɛkyerɛ sɛn, time ne ho nkɔniba wode bɛ Twi mu ɛkyerɛ sɛn. Nti yɛnkɔ, yɛnkɔ na yɛnkɔhwɛ mana, place, time, frequency, degree ɛna probability no ne nyinaa example ɛwɔ Twi mu wode bɛ Twi mu a ɛkwan bɛn so abɛfa so abɛhu no. Nti yɛni kan nkɔ ɛɛ mana, mana advert no, mana adverb no. Ɔse Mana adwɛ tell us how something happens or is done ɛwɔ brɔfo mu. Nti no yɛka sɛ ɛbi te sɛ example bi te sɛ na ɛda screen no so no example bi te sɛ ɔgye no anigyeɛ so ɔgye no anigyeɛ so. Adverb no wɔ he? Ɛna ma underline no, anigyeɛ so na ɛyɛ adverb. Ɛna ɛyɛ adverb of manner. Ɔgyee no wɔ anigyeɛ so. Ɔgyee no, simple. Ɔgyee no yɛ simple. Na ɛbɛyɛ dɛ na wode adverb no aba mu anaasɛ ɛyi kyerɛfoɔ no aba mu. Ebɛtumi aka ebɛtumi aba sɛ ɔgyee no awerɛhoɔ so, ɔgyee no amuna, ɔgyee no asɛ wayɛ ne ho style bi ɔmpɛ sɛ ɔbɛgye no. Nti anigyeɛ so no ana ɛrepresent adverb no. ɔna ɛremodifai adverb no, ɔna ɛrekyerɛ asɛm no mu ama eh, wate aseɛ yie. Anigyeɛ so no na ɛkyerɛ asɛm no mu yie ama wate aseɛ yie. Ebɛtumi aba sɛ, ebɛtumi aka no sɛ, ɔgyee no wɔ ɔfɛw so, ɔgyee no na ɔmuna, wɔhu, anaasɛ ɔgyee no wɔ ɔsu. Nti no, nti no ɔgyee no eh, anigyeɛ so no, ɛno anigyeɛ so no na ɛrekyerɛ adverb no. Afei nso ɔse, ɔse ɔkyerɛ adeɛ yie. Ɔkyerɛ adeɛ simple. Na yie na ɛhyɛ hɔ no ɛna ɛyɛ ɔkyerɛfoɔ no anaasɛ ɛyɛ adverb no. Yie na ɛwɔ hɔ no ɔse ma mayɛ no bold na ma underline yie. Ti yie no ɛno ɛna ɛyɛ ɛɛ adverb no. Ɔkyerɛ adeɛ yie. Ɔkyerɛ adeɛ ɛyɛ simple. sɛntɛnse no asi. Wode yie sɔ so a na wode adverb aba mu no no, wo modify no. Ok, wei deɛ ɔnkyerɛ adeɛ yie. Wahu, wei ɔnkyerɛ adeɛ yie. O, teacher ni wei deɛ ɔkyerɛ adeɛ paa. Teacher ni wei deɛ ɔnkyerɛ adeɛ yie. Ti yie na ɛhyɛ hɔ no, ɛna ɛkyerɛ adverb no, ɛna ɛmodify adverb no. Nti, ɔkyerɛ adeɛ yie, ɔnkyerɛ adeɛ yie. Na afei ɔse, kwadwo kasa brɛɛ o. Kwadwo kasa brɛɛw Kwadwo kasa brɛɛw Kwadwo kasa ɛyɛ simple Sentence no asi Kwadwo kasa Mmaa kasa Mmarima kasa Kwabena kasa Antwi kasa Yaayaa kasa Francisca kasa Na brɛɛw no a ɛhyɛ hɔ no ɛ? Brɛɛw no. Ɛyɛ adverb. Ɛna ɛkyerɛ Kwadwo kasa no ase yie. Ɛna ɛkyerɛ Kwadwo kasa no ase yie. Kyɛ ɔkyerɛfoɔ. Ɛna ɛkyerɛ aseɛ yie. Ok, Kwadwo kasa ntɛntɛm. Kwadwo kasa ntɛntɛm. Kwadwo kasa brɛoo. Nti brɛoo no a ɛhyɛ hɔ no, ɛna ɛkyerɛ kasa no ase yie. Kwadwo kasa sɛn? Ok, Kwadwo kasa. Ok, Kwadwo ne kasa te sɛn? O, ne kasa yɛ brɛoo. Ee, ne kasa yɛ ntɛmntɛm, ɔkasa bugabugabuga. Enti blɛ wɔn a ɛhyɛ hɔ no, ɛna ɛrekyerɛ Kwadwo kasa no ase. Paakyɛw, mogu so a mohwɛ Approve TV, ɛna afei nso no motie Mothers FM. Kɔ Play Store na kɔ downloadi Mothers FM, ɛna afei sɛkye Approve TV. Wobɛtumi, wopɛ sɛ otie radio no nko a, Wobɛtumi ada no Odum Adesɛ fam. Na afei nso wopɛ sɛ wohwie TV no a, nyɛ program biara na yɛde to Facebook anaasɛ YouTube mu ahwɛ. Ɛyɛ digital a, yɛwɔ digital platform no so. Wokura wo fon a, kɔ Play Store. Mo a mo yusu ayi iPhone no afei na megu so a me develop me deɛ no ba. Ba mo a mo yusu Android no deɛ deɛ, wokɔ Play Store a na wasɛkye Approved TV. Egu screen no so, nti na wohwɛ Approved no spellings na wobɛtumi ahwɛ na wɔakɔsɛte no wɔ Play Store na afei wa wɔadownloadi no kamakamakamakama. Ɛgu so ara wɔ Mana Adwebs yɛbea kyerɛfoɔ, Mana Adweb yɛbea sɛdeɛ asɛm si teɛ. Wɔse yɛadidi ahohare so, yɛadidi ahohare so. Na ahohare so no na ɛyɛ yɛbea kyerɛfoɔ anaasɛ Mana Adweb no. Okay, yɛadidi, ɛyɛ simple. Kaesdae yɛ a wɔdidi. Na wopɛ sɛ wohu yɛ adidie no mu a, na ɛhɔ na Adrep no ba no. Wopɛ sɛ wohu yɛ adidie no mu a, yɛadidi sɛn? Yɛadidi brɛɛo, yɛadidi brɛɛo, yɛadidi brɛɛo. Kyɛ sɛ wɔdidi mɔkɔmɔkɔ mɔkɔmɔkɔmɔkɔ. Ɛna afei yɛadidi ɔhale so, na that means wɔdidi ntɛmntɛm, wɔdidi quick. wode dwane a a kyɛnse ma sini no mu a akyɛ thirty seconds ɛbɛsa enti no saa awohare so no ɛna ɛyɛ adverb no ɛna ɛkyerɛ ɛkwan a ɛteɛ enti yɛbɛkɔ yɛbɛkɔ places no so place place adverb anaasɛ beaeɛ akyerɛfoɔ no so na afei yɛakɔhwɛ ɛkwan yɛn no so bɛtumi a bɛfa so abɛsua aha ɛyɛ apuro tv nti yɛnkɔhwɛ place no ɛɛ eh, place adverbs no na afei yɛnhwɛ Na odi kan ɔsi praise advert tell us where something happens or done. Ɛda soro. Ɛda soro. Sisi adeɛ no da top. Ɛda soro. Ɛda fam. Ɛda mfimfini. Ɛda soro. Ɛda fam. Anaasɛ ɛda mfimfini. Soro no a mase aseɛ no, soro no a mamaake no, ɛno na ɛkyerɛ baabi a adeɛ no da ɛda he fa ok adeɛ no da hɔ wọ́n sɛ ɛda hɔ ok a ah, kwadwo nhu me fon no ɛda hɔ ɛda he ɛda soro ɛda fam hɔ anaasɛ ɛsensɛn hɔ nti no bla ha mɛtumi aka ato sɛ bla o oh, ɛkyena wobɛba memla he bla ha nti ɛha no ha no a ɛhyɛw no ɛna ɛkyerɛ sɛ beaeɛ Wate ase please ɛhe ɛna ɔse ɔse kɔ hɔ menkɔ he kɔ hɔ go there kɔ hɔ mpakyɛw wate deɛ meka ase kɔ hɔ hɔ no a mase aseɛ no a mayɛ no bold no ɛna ɛkyerɛ adverb no wate ase ɛkyerɛ aseɛ yi ɛyɛ modify no ɛna ɔse wɔledi agorɔ wɔ abɔnten ee na me sister pia ɔma no wɛn Oh, ɔmo de ɔmo ɔmo redi agorɔ. Ɔmo redi agorɔ no yɛ simple sentence, ɛyɛ collect sentence. Na ɛhe na ɔmo redi agorɔ no? Wopɛ sɛ wokyerɛ mu baabi a ɔmo redi agorɔ no yɛ hɔ na adverb no ba no. Wopɛ sɛ ɔmo modify asɛm no a, nti ɔmo redi agorɔ wɔ he? Abɔnten. Anaasɛ ɔmo redi agorɔ wɔ ɛdan mu. Ɔmo redi agorɔ wɔ kaa no mu. Ɔmo redi agorɔ wɔ gyaale hɔ. Nti abɔnten no na yɛ modify no agorɔ no wate sɛ abɔnten no modify agorɔ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛhu baabi pɔtee a wɔredi agorɔ no de fa wate ne pɛ mekyerɛ ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a bɛhu baabi pɔtee a wɔredi agorɔ no de fa afei nso no yɛkɔ akɔhwɛ ɛɛ eh, akyinnyegyeɛ kyerɛfoɔ probability nti ɛno nso ɛɛ eh, yɛnkɔhwɛ no nso examples no bi. Ɔse, ha yɛ Approve TV ana afei no wotie Mothers FM yɛwɔ Accra North Reach yɛni baabi atie yɛwɔ Accra North Reach nti no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nso eh, wobɛhu nea ɛkɔ ne deɛ ɛba na yɛfrɛ me ntwi agyei manu na Yaya, Franziska na afei eh, Queen Star, wɔn na ɛyɛ dwumadie ho Chief Executive Producer. Download Apuru TV wɔ Play Store na afei yɛ programs na aka no nyinaa no wobɛhwɛ bi na afei wopɛ sɛ wotie nnwom so a na download Mades FM na afei no woatumi atie nnwom biara wopɛ sɛ wotie. Wowɔ adwenkyerɛ bi a wobɛtumi de aba Zero two four one four hundred one three seven ɛyɛ WhatsApp. Sɛ wohwɛ no firi Facebook deɛ a, obe livu comments wɔ Facebook. YouTube nso a obe gya no wɔ hɔ. Na wohwɛ no wɔ TV so anaasɛ wɔ phone so with yɛ app no so a, wode bɛba wɔ WhatsApp. Zero two four one four hundred one three seven. Ɔse yɛnkɔhwɛ example no edi kan. Ɔse ebia osuo no nya ntɔe seesei. Osuo no nya ntɔe seesei. Ebia na Mandalay no ɛna ɛ modify nsuo no adverb. Ebia no ɛna ɛ modify nsuo no. Perhaps ebia perhaps ebia nsuo no nya ntɔe seesei. Nti ebia no ɛna yɛ adverb ɛwɔ asɛm no mu. Ɔse ampa wonim de okay Antwadeɛ mma no nim de ampa waka asɛm no awie sentence no asi na wopɛ sɛ wokyerɛ mu ma obiara te aseɛ yie a ampa onim de ampa Kofi nim de ampa Yaya nim de sɛsɛɛ wada sɛsɛɛ wada sɛsɛɛ oh wada ɛyɛ simple thing obiara te aseɛ Kofi wɛ wada Sɛ sɛɛ na ɛbaeɛ no, ɛɛ modify wada no. Ok, sɛ sɛɛ wada, sɛ sɛɛ wasɔre, sɛ sɛɛ wɔredidi, sɛ sɛɛ wɔrekɔ. Ti sɛ sɛɛ no na ɛma yɛhu wada no asekyerɛ yie. Afei so no, yɛnkɔ time. Time nso yɛnhwɛ time eh, advert. Ama adidi dada. Ama Adidi dada. Ama adidi ɛyɛ simple sentence. Case die, woaka asɛm no awie. Dada no a ɛbɛhyɛ hɔ no yɛ adverb. Ɛnna ɛkyerɛ ama didie no. Ama adidi dada. Okay, ama nyan didiiɛ. Ama adidi awie. Nti saa dada no a ɛhyɛ hɔ no na ɛkyerɛ ama adidie no ho asɛm. Ama adidi dada. Dada no na ɛyɛ adverb anaasɛ kyerɛfoɔ. Ɔse ɛnora a mebaa ha. Okay, mebaa ha. Wobaa ha da bɛn? Ɛnora mebaa ha. Wobaa ha da bɛn? Ɛnora akyi. Ɔho nti ɛnora mebaa ha. Nti ɛnora no na ɛkyerɛ ɛha no a mebaeɛ no ase kyerɛ. Mɛkɔ kurom ɔkyena. Mɛkɔ kurom ɔkyena. Okay, mɛkɔ kurom ɔkyena ti. Ɔkyena no ne adverb ɛma mɛkɔ kurom no. Okay, wobɛkɔ kurom. Da bɛn na wobɛkɔ kurom? Ɔkyena. Wobɛkɔ kurom. Da bɛn na wobɛkɔ kurom? Ɔkyena. Yɛbɛhyia daakye. We shall meet in the future. Yɛbɛhyia daakye. Okay, yɛbɛhyia. Okay, yɛbɛhyia ɔkyena. yebehyia ɔkyena akyi, anaasɛ yebehyia daakye, anaasɛ yebehyia afe no awieeɛ. Nti daakye no na ɛkyerɛ yebehyia no ase yie ama nipa no ate aseɛ, yebehyia daakye. Wogu so a wotie Approve TV. Wogu so a wotie Mothers FM, sorry, na afei wohwɛ Approve TV. Download Mothers FM app no Play Store. Search Mothers FM ɛwɔ Facebook na like na follow yɛ yɛ wɔ nneɛma bebree deɛ ma mu ana afei no search Approve TV

kane na aba no, ɛno na ɛkyerɛ awieɛ no ase. Nti wei yɛ time adverb, berɛ kyerɛfoɔ, time adverb. Afei yɛnkɔhwɛ degree adverb, anoɔden kyerɛfoɔ, degree adverb, anoɔden kyerɛfoɔ. Ɛdan no mu yɛ sum dodo. Dan no mu yɛ sum dodo. Dodo no ara ba no na ɛkyerɛ sum no ase. Dan no mu yɛ sum, wawie. Ei, na emu yɛ sum paa anaa? Yɛ emu yɛ sum dodo. Nti dodo no na ɛkyerɛ esum no ase. Ɔse de buluwa akasa dodo. Buluwa akasa, ɛyɛ simple. Na dodo no na ɛma yɛhu buluwa ase. Okay, buluwa akasa. Ketewaa bi. Buru akasa brɛoo. Buru akasa dodo. Nti dodo no na ɛma yɛhunu buru a asekyerɛ. Buru a yɛ hwan? Ɔkasa ei, wonim buru a, ka sɛ ɔkasa paanoo. A, wonim adwo a, ka sɛ ɔkasa paanoo. Wonim agyako, ka sɛ ɔkasa paanoo. Wonim maabena, ka sɛ ɔkasa paano. Nti buru akasa dodo. Dodo no na ɛma yɛhu buru akasa no asekyerɛ. Me ho yɛ pa ara, I am very well. Pa ara no, okay, me ho yɛ. Obiara bi a meka sɛ wakɔ yare akɔda hospital, waba, yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ wapɔmuden no, eh, it is still active anaasɛ ɛnyɛ active a. Na mabusa, Adwoa, ho te sɛ? Me ho yɛ pa ara. Me ho yɛ pa ara. Na dɛ me ne ho yɛ. Okay, me ho yɛ kakra. Me ho yɛ kakra. Me ho ntɔɔ me yɛ o. Ti pa ara no, ɛna ɛma yɛhu asekyerɛ, ne ho na ɛyɛ no asekyerɛ. Ɛɛ wogu so a wotie Mothers FM ana afei no wohwɛ Mothers TV. Na twi advert ana egu so a yɛkyerɛkyerɛ aseɛ no twi advert sɛdeɛ bi a bɛtumi ahu twi no asekyerɛ yie. Yɛpɛ sɛ wote twi no na ka twi no yie. Nti ne ne tam biara no ɛɛ hwɛ Approve TV na yɛde dwumadi no ɛbɛbrɛ kama kama kama kama. Five PM sharp! Five PM sharp! Na yɛatena ase na afei yɛde dwumadi no abrɛ wo. Yɛfrɛ me Antwi Agyei Manu. Mo a motumi hwɛ yi na yɛda mo ase. Yɛde dwumadi no resi ha. Wei Twi advert na yɛde resi ha. Nyankopɔn boa yɛbɛ yɛbɛtoa so na afei yɛde ad eh, yɛde adjective and on those things aba na afei yɛahwɛ ɛkwan a yɛbɛfa so de Twi ɛbɛtwerɛ ese. Myself, My Father, My Father ne Hwan Hwan no kwan a wobɛfa so a wode twi bɛtwerɛ no. Ɛsɛ yɛpɛ sɛ wote twi no ase. Yɛde firi A bɛdɛ no nkɔ ne ba. Yɛaka one, yɛkyerɛkyerɛ baako mmienu mmiɛnsa ɛne A bɛdɛ. Yɛkyegu so yɛatwerɛ yɛahwɛ yɛsua noun pronoun no nkɔ ne ba. Ɛsɛ yɛwɔ adverb ɛnɛ nso yɛsua adverb no awie. To a wosɔ yɛ research na wotie. Wopɛ sɛ wɔkenkan twi na sɛ wopɛ sɛ wɔtwerɛ twi a. Wontumi nkɔ sukuu biom, beebi a wɔdue biara wontumi nkɔ sukuu biom. Na kwan bɛn so na bɛfa so a wobetumi asua Twi? Gye sɛ Apuro TV so na wobetumi asua Twi no. Yɛfrɛ me Antwi Agyemanu. Twi adverb na woteeɛ no. Na yɛnkɔ ɛɛ Yamoa hɔ na afei no ɔse awieeɛ. Mm, awieeɛ. Nti no, mo nnwom wei so no moantumi nka, moanteɛ nka biom a, da foforɔ yɛbɛhyia.